Maiteirory, mba'éichapa? Jahechamíta ñane rembiaporã ko ára pegua, ñamba'apóta ñane aranduhápe togue, popa poapy guive, popa porundy peve, vamos a trabajar la página 58, 59 de nuestro libro. Jaha mbogue upépe jajapysakáta hína peteĩ purahéi rehe jarekóva hína YouTube. Primeramente entonces vamos a escuchar una canción a través de YouTube. Upe jaháta ñane aranduhápe jareko péicha. He'i, Yvotyty apyrã'i. Che retã imíko tuichapaite ijyvy porãme, kuarahy jope yvoty pytã morotĩ hovy, ojupi jevýne katuetei yvate hu'ãme, márõve voi ndahypamo'ãi guarani ruguy. Aniche va'erã tapyke opyta imba'eteéva, purahéi he'ẽ jerokyrari ha ñe'ẽ porã, ipype oikove che retã guasu ymaiteguaréva, topu'ã jey ñande ra'y kuéra, rembiasarã. Ñandejára ipópe oñotỹva'ekue ka'aty hovy ko ndopamo'ãi hendiveipotýi ñande Avañe'ẽ ãichagua tetã naikangývaraĩ. Ani che ne yvy ha tekue ojaty ñane rapemi ha perã ojuhu, ndaipiruva'erã ñande gotýty omivi paite Paraguái pyahu. Ku tape puku porãitéi asy ipukuvahína ha Paraguaýgui oñepyrũva Guairape oho, kirirĩhaitépe hetamba'e ha'eño he'íma He'ise oime áño ne retãme ko ko'ẽ soro, ijyke mokõipe ipytycuru mborayhu gue'ỹva, kuimba'e ohypýi isyva ry'áipe ko'ẽ vove, hendive heñói tuichave hag̃ua omba'apo horýva, ikatu vo upéi ñane retãmi imbareteve. Ohai Carlos Miguel Jiménez. Entonces este es una poesía que habla de la patria, ¿verdad? Está describiendo cómo es la patria y sus sentimientos hacia la patria. Upéi he'i, Ha hayvu mbohovái oĩ porãvéva, subraye la respuesta correcta, he'i. Yvotyty he'ise, o sea, yvoty, heta yvoty térã, eh, yvoty ha ñu térã heta yvoty, he'ise heta ha yvoty, ha pyraĩ he'ise ndopáiva, que no tiene límite. Ymave ojepuru tuvicha, ko'ág̃a ja'e tuicha. Ma'arõve voi he'ise, Núnka. Upéi jaha ambuépe, he'i péicha. Ymave ojejepuru rembiaskarã, ko'ãnga ojepuru techapyrã. Ñandejára oñotỹ va'ekue, mba'e oñotỹraka'e ka'aty. Ipópe ipoty he'ise, okakuaa ha osẽ ha tenonde, que progresa. Ñane Avañe'ẽ he'ise, Guarani. Ohypýi ysyvary'áipe he'ise, omba'apóha. Con esto ro he'ise amanecer ruidoso. Mba'e rehe oñe'ẽ ñe'ẽpoty tekoháre, del lugar. Mba'e he'ise Carlos Jiménez ñe'ẽpoty rupive ohechauka ápe hína ohayhu ha hetã que demuestra patriotismo. Mba'éicha ñe'ẽ temiandúpa oñe'ẽhechakuaa ko'ã ñe'ẽpotýpe, qué tipo de imágenes sensoriales, verá? Kuarahy ojope. Yvygatu jahecha hína ha ikatu ha iñeñandu, se puede percibir por dos sentidos, visual y también táctil. Entonces, en castellano cuando se encuentran dos imágenes sensoriales significa sinestesia. Guaraníme he'ise ñe'ẽ temiandukõi, ñe'ẽ temiandukõi. Yvoty pytã morotĩ hovy, péva hína ha'e jahecháva. Upéi he'i Caleb Miguel Jiménez oipuruha ñe'ẽporãnguéra ha jepa, utiliza simbolismo. figura. Mba'épa he'ise upéicharõ? Qué significa esas expresiones? Marove voi ndahypamo'ãi guarani ruguy, he'iseha Paraguái ikangyha, que es débil, Paraguái heta ha huguy, que tiene mucha sangre, o ndopamo'ãiha Paraguái, péva ha'e hína, ndopamo'ãi. Purahéi heẽ jerokyrari oñe'ẽ ohechaháva ñande reko tee rehe, nuestra forma de ser. Ñandejára ipópe oñotỹva'ekue he'ise hína. che nos bendijo ajépa ñande rovasa. Ani chéne yvy he tekojaty he'ise hína piedra fértil iporãha ñande yvy. Oimémaha ñane retãme ko yesoro he'ise jarekoha hína libertad. Néi, péicha guacho ñande rembiapo ko ára pegua ha yvy.